ndi khou ni vhona ni tshe kule no ḓaleliwa no vhileliwa uri mbilu yaṋu i na gwikwi ndi khou ṱoḓa ndi ni thuse nga tshivenḓa kana nga kereke ndi khou humbela tshivenḓa tshivenḓa tshi seisei ndi khou nyaga u muthu honono vhutshilo wawe ngoho a tshi pfa vhuṱungu vhuṱungu ya mpfhisa hone a si yo tamba ende vha ḓivha khou delela na vhone no swika ha zwino ṋamusi u vho makanda imba ono bvisiwa hedziḽa dzi nyimbo dzi tshi khou bvisiwa masina dza dzi khou bviselwa ndi hone ndi khou zwi wana ṋamusi ṅanga yanga ya kona i ṱoḓa bonasi ngavhe ngavhe ngavhe vhathu hu khou semuwa riṋe vha ḓivha a vha songo vheta na izwo u tamba u nṋe a thi na nga dzo tamba o nyadzesa o ndelela luṅwe vhathu vhoṱhe vho no ḓa hafhanoni ndi vhafha balaga thi iti zwa thanda nṋe a ni ḓivhudzisa uri ndi ngani uyu mpho nṋe fefe a sa bvi fhaḽa mushumoni khotsi aṋu ine a vha ngo bva

Hei! Ndi khou ri ndi tshi lavhelesa heinoni ya mmbudza uri o ya kule na venḓa ngori lushaka lwawe khulu mara ene u avha and a hafhanoni hu na khombo arali a sa thanya heinoni i khou mbudza uri ini no ano mu fara nahone no shuma nga maanḓa thaidzo no to ita mistake muṱukuṱuku pride no sa mubadela no ano fara milioni ini na u sa mu badela na ndi khou itela Ni khou ṱoḓa ri tshi mu ita mini? kono mulanga ngori u muthu a tshalange vha ḓivha muthu o to ndzhiela ndzhiela na munna we nda vha ndi tshi fana naye a dovha a ntshela na liwimbo nṋe ndi khou mangala munna wanu ndi wanga munna wanu ndi wanga wanu ndi wanga waja wajelwa a to dovha to imba na nga luimbo luambo lwa lwa nṱhanga uri a mupfa uri u khou amba uri u khou nlela ngoho ḽa muthu o nyadzesa mani vhono vho maine ndi khumbela hezwi zwithu zwino zwi pfuvhe vha ḓivha ola ṅwana o renga na goloi u to renga na goloi a tshi to bva kha he recording label yanga ndi khou e vhona goloi khe khe goloi tswuku khe he goloi ngo ngo ngo zwi kombaisa luṅwe goloi tswuku khe e ndi khou humbela zwo uri he goloi ola muthu a songo vhuya vuwa o vha na mutakalo kha wane khombo khulu ine i ḓo ri ṱhukhula na mulenzhe ri vhona uri ḓo dzhaiva nga mini kha vha ḓo mulapulela mani vho maine ndo vha themba mani arali hoyu noni ngo ṱoḓa ndi tshi mulapula ḓo no ri ndi tsheke apo yes okay

tubobokei i to vala ngo a u songo vhuya vha na ṅwana hafha muḓini u thoma u kula ku relationship u khou pfha ungari ku ḓo ya kule but ende u kula ku relationship u khou tou robiwa uri hu wanale signature ya uri vha kone u ḽa ngayo a ḽi valiwe a ḽi valiwe u songo vhuya vha na ṅwana hafha muḓini a ḽi valiwe ḽo ḓi tshipfulani tshi ṱoḓi tshipfulani ndi khou tshi ṱoḓa ndi tshone nda tshi khou ṱoḓesa tshone

ndi khou mu rwa afha kha gwakwa u ḓo tshimbila tshi ngo khou lumelisa ḓorobo yoṱhe o bvisa tshanḓa kha iḽa goli tswuku ndo rwa gwakwe linoni Kha zwa vhuṱungu, eh, ndi khou humbela u ṱuwa, eh, vha ḓivha ndo ḓa na- a u onesiwi a u onesiwi Eish, ndo ḓa na uyo murida nga GP yawe. o ḓi fhirane hu na rapolotiki ya songo vhofhiwa u wana balaga hanefha Mm, khakhathi o nyimela hafha.
ni vhudze navho khulufhelo